Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Battle Podcast mam Gilles a mam Pühütz. Gudde Moien. Bonjouer. Hello. An alles gutt bei dir? Jo alles ok, alles ok Pader, ech muss souwäit. schonn direkt, direkt hei Ja, an dat de ass, Mikro ranhuuschten.
dat ass däin, däi Strapp vu virdrun, deen Dat huet ka mech sinn.
elo zerstéiert.
Mä et ass net schlëmm. Mir hunn eis haut erëm versammelt, fänke mer un, wéi an der Kierch. Nee, wat hun mer, wat hun mer haut um Programm? Mir wollten haut iwwer
Okay. Oh!
Nee, mir wollten haut iwwer Metal-Album-Coveren schwätzen, oder Metal-Album-Artworks, wéi s de et och ëmmer wëlls nennen. Äh, do ginn et ganz vill Verschiddenes. Äh, ech menge mir hunn och allen zwee eis e bëssen esou eis Preferenzen, wat mer cool fannen. An äh, muss een och soen, do kann een och Tëschent de Genrë vum Metal entscheeden, wat punkto Faarf oder wat punkto Konzept agesat gëtt. Dat kann natierlech ëmmer variéieren, awer zemools esou klischeehaft gesinn huet do all Genre e bëssen seng Favoritten, wat se gär benotzen. An doriwwer wollte mer haut e bëssen diskutéieren. an äh, jo wat wat hues du wat hues du zu dem ze soen villes äh, u sech kannst du leng schon äh, dummer du fenken äh, metal cover äh, also albumcover Ass jo och ëmmer mat ganz vill Aarbecht verbonnen, zum groussen Deel. An do si jo deelweis och dann Artisten hannendrun. Dat gëtt jo da gefuerdert och vun der Band. Dat ass jo net, datt dat elo. Et huet gewéinlech eng Bedeitung, dat den Albumcover representéiert den Album. An an deem Fall muss et och deelweis d'Band representéiert, am beschte Fall natierlech. Et ginn natierlech och Ausnamen, wou dat net de Fall ass.
Mee elo.
Ech mengen, wa mer souwisou elo iwwer Covers schwätzen, da kanns de generell soen, de kompletten Artwork, heescht net nëmmen dat, wat s de virgesäis, mee och d'Bichelchen an alles, dat ass jo deelweis dann, gehéiert zum ganze Konzept dozou. Genau, jo, gehéiert ëmmer zesummen. An dat ass, dat ass, mengen ech, souguer mindestens genau esou wichteg wéi d'Musek selwer. Dat ass, dat ass mol dat wat ech elo, eng Musek ka gutt sinn, mee wann de ganze Package stëmmt, dann da mécht et iergendwéi nach méi Spaass esou eppes ze lauschteren. Kloer, dat ass, dat ass dat éischt wat de gesäis, dat ass dat éischt wat der an d'A fält. Dat ass jo wann s de wëlls mat engem Framënsch flirten, kucks de d'Fëllecht eng Kéier un. Ech mengen dat ass, dat ass elo clichéhaft, mee kucks emol eng Kéier d'Fëllecht un. A wann der dat scho gefält, dann kanns de den nächste Schrëtt goen a mat em schwätzen an kenneléieren. An esou ass et och bësse mat engem Albumcover, ne? Kucks der et un a wann et gefält, ass d'Méiglechkeet warscheinlech och grouss, dat d'Musek, déi dohannert stécht, och vill vun deem representéiert. Bei der Musek, wou d'Meedche mécht, mengs de och?
Wann et d'Musek mécht, dat weess ech elo natierlech net, ne?
Jo dat stëmmt. Mee jo du hues grad gesot dass dat éischt wat ee gesäit an esou hu mär allen zwee an vill Leit dobaussen och wahrscheinlech scho ganz oft all bekaf. Zwar lo schonn e puer Joer hier, well mëttlerweil keeft ee jo bal alles online, mee do do has de d'Méiglechkeet nach net fir einfach esou mol op Youtube kucken ze goe wéi dat sech unhéiert. Mee voilà den gudden CD-Buttek beim Palais an all déi aner, ob et Wood, Promark, Primark, wéi se, nee net Primark, dat ass fir Kleeder, de Saturn oder wat och ëmmer, ähm, wann s de CDe keefs, ech hunn dat selwer ganz vill gemeet, ech hunn d'Cover gekuckt a wann de Cover mer gefall huet an ech hat keng Zäit fir se ze lauschteren, Dann hunn ech se kaf. Ech wëll net ëmmer soen, dat dat war. Oft war et ok, oft war et ganz komesch an nach méi oft war war et einfach net Menges. Mee dat huet awer iergendwéi dozou gehéiert esou. Jo, jo, ginn ech der Recht. Ech mengen, dat ass och dat, wat de Metal e bëssen ausmécht. Ech mengen, jiddwereen huet esou ugefaangen, also zumindest, loosse mer mol soen, déi eis Generatioun an nach déi Generatioun virun eis, ech mengen, déi hunn alleguer esou ugefaangen. Jo, jo. Zur Musek ze lauschteren, ja. Dat stëmmt. An dann nach de Fait, deen dobäi kënnt, wann s du dann eng CD am CD-Buttik beim Palif kaf hues oder wolls kucken, deen hat jo net déi richteg CDen elo, deen hat jo alles ausgedréckt, ne? Dat war meeschtens ja, schwaarz-wäiss. Ja. So, okay, genau. Fuck. Schwaarz-wäiss ass alles schéin a gutt, mee ech sinn lo perséinlech eeschter een, wou et och gäre mol e bësse méi faarweg op engem Cover huet, gell? Ja, äh, ja, dofir ja. ass der schwéier, schwéier anzuschätzen, wat, wat, wat stécht du do hannert? Mee du hues jo och gesot, ähm, Am Metal generell, an all Genre definéiert, kanns du scho bal soen, gëtt et och eng gewësse Richtlinn, wéi d'Coveren ausgesinn. Wann s du an de Power Metal gees, dat ass, dat ass faarweg, dat ass mega faarweg, et ass kitscheg zum Deel scho gezeechent deelweis. An wann s du dann natierlech elo an den, an den Black Metal gees oder den Death Metal, do ass ganz vill Gore och ganz vertrueden, gell. Jo, Black Metal ass ëmmer och éischter méi méi steril. Ech mengen am Ufank war villes just op schwaarz-wäiss oder respektiv eng Faarf beschränkt, ne, entweder schwaarz Ja. a blo oder oder wat och ëmmer, ne. An spéiderhin huet sech dat e bësse geännert, da hunn se dann e bësse méi Faarf mat erageholl an awer huet et esou eng gewëssen Ofzëpps. Depressiv es e bëssen den Albumcover. Ech perséinlech sinn ech sinn guer guer guer net frou mat wann ech lo en en Klassiker bal déi éischt Alben vun Dark Throne gell ech fannen d'Covere si schrecklech gell dat ass genau wéi mat jo jo ech fannen ech liben se ganz schlëmm gell ech liben se och och sou och och wéis du et virdrun wéi mir eis ënnerhalen hunn iwwer Immortal geschwat has ech fannen ech fannen weess de dat dat si Saachen An haut, d'Bands wou dat haut nach maachen an dee Stil, soen ech mer, jo dat ass näischt Neies, dat hu mer an den Nonzeger, krute mer eng Iwwerdosis dovun, vu sou Klischee-Pose mat Corpse Paint an ëmgedréiten Kräiz an ech weess net, ech sinn do net de gréisste Frënd dovun, muss ech soen. Ken, ech fannen zwar grad déi Darkthrone-Coveren, ech fannen déi hunn iergendwéi eppes, déi representéieren einfach esou genau dat wat um Album ass iergendwéi. Hm, jo, bon. Eppes, eppes, eppes Kales, eppes, eppes, eppes, eppes äh, Deischteres, eppes, eppes Schlechtes, Béises, esou. Hm. Eppes Donkles. Ja, wéi gesot, Affaire de goût, gell? Ähm, ja, ja, kloer. An ech lo hei lo eleng d'Vinyle kucke, wou hei lo hei hänken. Ech meng, ass. Nee, effektiv, ech hunn punkto lo Black Metal an esou hunn ech net Wierklech vill well et et gefällt mer visuell net wierklech och wann ech Musik gär hunn vun Ufang un se eso fir méi schwarz war ass rei also dat net falsch verstoen schwarz weis kann ganz schéin sinn an och mhm. artistesch duergestallt méi du also mat dee Sache ginn ech wg gunnn net war okay okay okay mat du schon Appppes vu eng Grenz gëtt schon och
Ja, mä awer mir, ech menge mir méi wéi dat. Kloer, well ech sinn zum Beispill elo kee Fan vun ze ville Faarwen. Ok, witzeg. Dat hat ech da, also ech weess, dass de elo net dee Faarwegste bass, du bass elo net den, de Papagei dobaussen, mä, Definitiv net, nee, mä, nee, nee.
mä dass de awer esou eng dezent, Dezent, ja. Norm vun, vu Faarf awer akzep, vläit esouguer akzeptéiere kanns iergendwéi. Jo, maan ech och, maan ech och, mee en bëssen méi wann et bëssen steril ausgesait, ne, wann do esou eng, zwou bis dräi Faarwen oder Faarwtypen um Cover sin, dat fann ech, fann ech am gäilsten, muss ech soen. Okay. Also mat mat schwaarz a wäiss mat abegraff, ne. Hm.
Mä wann ech elo kucken, ech hat mer nämlech eng Lëscht zesummegestallt mat mat esou e puer vun wou komescherweis, wou ech mech just op de Cover konzentréiert hunn, ok wat fir eng Covere fënns de am am beschte vun deene Saache wous de bis elo héieren hues an a gesinn hues an also wierklech bal alleguerte vun deenen Titele sinn och Alben wou ech wierklech sau gutt fannen, dat ergëtt sech iergendwéi an wann ech elo kucken zu menger Glanz-Metal-Zäit, Metal begenn mat Power Metal ganz vill vertrueden, Do bah ech ech soen elo Rhapsody, Rhapsody huet extrem kitscheg, eng extrem Klischee Fantasy Welten op de Coveren, dat ass horrend faarweg deelweils an do do dat dat war dat war wierklech och esou een Album, ech schwätze vum Album Power of the Dragonflame, ech mengen den Titel seet et schonn ge dat ass dat ass kitscheg, mee dat war dat war meng ech Glanzzäit vu Rhapsody an. Ech kucken mer déi emol eng Kéier un. Ah jo, natierlech, direkt Brach drop.
Voilà, gell, dat, du weess wat, du weess wat et ass. Du weess einfach wat et ass wann s de dat kucks an dat, mee du kanns am Fong bei all hire Covere soen, ausser déi rezent sinn e bësse méi, a bësse méi düster wëll ech soen, mee de Genre ass nach ëmmer dat selwecht. Mee dat war wierklech, dat ass eng Band, wou wann ech deen Album gelauschtert hunn oder haut och deelweis nach, dann hunn ech Bichelche mat dobäi, well ech et einfach och schéi fannen, well si jo och mat Landschaften a mat Kaarte schaffen an esou. Dat gëtt deem Ganze sou nach méi eng Déift an dat hëlt dech wierklech mat op eng Rees duerch eben déi Welt, wou si do kreéieren. Dat war elo just ee Beispill vu villen natierlech. So mer, et ass natierlech e Schued, well mer elo de Podcast hunn, kënne mer den Album de Leit net visuell weisen. Dofir probéiere mer et ëmmer e bëssen ze zielen, wat drop geschitt. Bon, also souwisou, wann déi hei elo, wann déi Episod, entweder wa se erauskënnt oder eventuell sinn déi Saache schonn dobaussen. Mir wollte jo esou en soi-disant Poll maachen, wou mer verschidden Albumen op Social Media vergläiche wäerten an iech dann och froen, wat ee gutt fënnt a wat net. Also mir probéieren awer do e bëssen. visuell aktiv ze sinn mhm. dat kënnt egal wéi mee sos en dummer mol ee vun denen vielleicht net dein absolute Favorit weil de kann ech dir och zum Beispiel direkt so mir den halen nicht wie no Uh, äh, so einfach so direkt wunderscheines wo, wo, Kunst, wo pur kunst das okay okay okay uh, äh, ich gehe einfach ein bisschen durch mein handy Ech muss dozou soen, ech hunn emmer am léifste gär, wann en Albumcover esou eng gewëssen, wann eppes Horror mat dran afléisst, well et esou eng creepy Atmosphär huet, gell. Do hunn ech elo zum Beispill d'Black Metal Band Akles, déi och genau esou klénge wéi hir Albumcoveren. An zum Beispill leschten Album vun 2020, Melineaux, Ech kann et schwéier beschreiwen, et ass e Gesiicht vun enger Fra. Et soll wahrscheinlech, Hex, soll ich mal. ja, et soll wahrscheinlech d'Melin jo selwer duerstellen. Dat ass eng, ähm, äh, et war eng Nymphe, eng Duechter vum Zeus iergendwéi esou, an hatt ass an, hat d'Fäegkeet an d'Alpdreem vun de Mënschen eran ze goen an se do eben, äh, ze wat och ëmmer ze verschrecken an hei an do an ech mengen hatt soll e bëssen op dem Cover duergestallt ginn an ech ech liben dee Cover, dat kucks de einfach un an du denks der what the fuck gell, dat ass creepy as hell gell. Jo dat ass beängstegend awer elo net op engem brutalen Niveau mee engem schonn méi engem psychologesche Niveau.
Genau, dat ass och dat wat ech am léifsten hunn gell. Jo Classic Pit sot ech jo. Also wat ech ginn dann ech ginn der dann nach een zum Beschten äh, äh, wo ass meng Lëscht? Do kannst du mer vläit so gerecht ginn an ech fannen ville vun hiren Album covere gutt, och wann rezent hir Mu Musek net méi grad esou a meng Sport erapasst. An dat do si mer dann och bei e bësse méi extreme Saachen. Dat ass vun Cradle of Filth. Den Album Godspeed on the Devil's Thunder ech fannen deen ass en richteg dat souwisou en och en Konzeptalbum iwwer de Gilles de Rais, e franséische Massenmörder aus dem Mëttelalter iergendwann, zu Jeanne d'Arc-Zäiten, iergendwou och ëmmer. Ech mengen an ech sinn och iwwerzeegt dovun, datt bei hire wéi se wéi se Rendez-vousen hate mam Artist an esou fir de Concept ze entwéckelen, datt dee sech och ganz staark um Hieronymus Bosch inspiréiert huet, deem hollännesche Moler, wou och do de de Garden of Eden do, dat ultra verrécktent Bild. Also ech ech verbannen déck vill mat dem mat dem Albumcover, vläit mam Albumcover direkt vläit elo net, mee dat wat am Bichelchen ass, dat erënnert mech esou schlëmm un dee gewëssenen, creepy surrealisteschen Aspekt an ah dann dat ass och alt erëm ee vun deenen Albume wou ech wou ech vergëtteren, well deen einfach genial gutt ass a mengen Aen. Vläit vläit esouguer vläit esouguer ee vun deene beschten iwwerhaapt wou se an hirer Carrière gemeet hunn, nieft natierlech Cruelty an The Beast an esou. Jo zumindest vun hirer méi modern voilà bist bisschen spéiderer Karriär ja definitiv dat stëmmt an och bah ech mengen ech hun dee dee Cover geholl dee wierklech ausschlaggebend ass mee ech mengen du kanns och Cruelty and the Beast huelen wou dat Framensto an der Buert bidde läit wat gefëllt ass mat Blut gell ja dat ass klassesch dat ass klassesch dat ass e visuell extremen Impakt wou dann alt erëm bei d'Story passt ech mengen si si si bekannt fir Konzeptsaachen ze man an och den alen engleschen alen englesche Flair bäizebehalen an ech fannen dat dat muss een och respektéieren, ob een se gär huet oder net, mä dat muss ee respektéieren, ne? Definitiv, jo.
Nee, hir déi déi Cover Artworks kann een och definitiv näischt soen, ne? Wat hu mer nach hei? Ech hätt elo nach, bah, kann ee villes, kann ee wierklech villes nennen. Ech hat elo nach zum Beispill Éamon Amarth, God, Twilight of the Thundergod. Äh absolute Klassiker, et ass jo och, ass en Album wou ganz vill drop geschitt, ne, et ass och e bësse méi Faarf mat dran, du gesäis den den Thor wéi en géint de World Serpent kämpft, ne, yeah. um Mier mam mam Mjölnir an alles, gell, an dass dass Feier dran, dass Donnerwieder an an dass dass geschitt immens vill drop, ne, an ech fannen dat och einfach en en absolute Klassiker. Ja, dat ass epesch. Dat ass absolut epesch, mm. Epicness an an engem Bild vereent. Ja.
En aneren wou ech gutt fannen, wou vläit e bësse méi dezent awer dann ass an awer net vill manner vill manner déifgrënneg, dat ass vun enger amerikanescher Band, déi Warforged heescht an den Album heescht Voice mengen ech oder eent Punkt Voice. Déi maachen esou ja techneschen techneschen Death Metal à la Inferion an esou. An deen deen Albumcover ass och e bëssen esou e bëssen ähm, wéi en Albdram aus deem s de net wierklech kanns erwächen. Och wann et lo visuell net den äh, extreemsten Impakt huet, fannen ech awer dass wat s de méi laang op d'Bild kucks, wat et méi äh, ja, Ehrlich méi gesehen- creepy gëtt iergendwéi. Ech hun et lo grad fonnt gehaat. Jo du mengs du gees iergwéi esou eng Art Gesiicht dra gesinn oder definitiv e Gesiicht an jo jo dach do do leeft vill drop. Ech mengen dat muss een och da betounen wann wann s de esou Saache kucks och och elo wéi mär elo gesicht hunn an an anerwäerts wann s dech wierklech laang op en op e Cover konzentréiers. Ech sinn och doudsécher iwwerzeegt datt ganz vill ob et elo Metal Kënschtler sinn oder net Do sinn och ganz vill esou kleng Dommheeten agebaut, wou vläit net jidderee gesäit, gell? Jo, ech fannen, dat sinn déi bescht heiansdo. Absolut, dat Dat stëmmt.
sinn déi bescht.
Dat stëmmt.
Waart, ech sinn elo nach e bëssen amgaangen, bei mir ronderëm ze scrollen. Jo, wéi gesot, déi oldschool Black Metal Saachen. Vun Darkthrone ass mäi Liblingscover den de Panzerfaust, definitiv. Och natierlech schwaarz-wäiss gehalen, awer en huet esou eppes Creepyes. Well du gesäis un sech e Bësch, d'Silhouette vun engem Bësch am Däischteren, a du gesäis och echt eng Gestalt, d'Silhouette vun enger Gestalt, an et gesäit iergfir aus wéi esou en Troll, deen esou aus de Bamspëtzten erauskuckt. Et konns et net genau erkennen, awer et konns der denken, well et jo och Norwegen ass an esou weider. An ech fannen, dat huet och eng ganz besonnesch Atmosphär, fënnt ech, de Cover, an ech kéint en och oft a ganz laang kucken.
Ech fannen och ëmmer flott, wann Bands och zum Beispill hir Prints verkafen op Concerten oder generell. Ech fannen dat huet och eppes, ob et elo, ob et elo just e Stéck Pabeier ass oder wat och ëmmer. Mee do hat ech och, an dat wëll ech och elo direkt uschwätzen, déi, déi englesch Band Sur. Do fannen ech wierklech all Cover, all Cover gäil. Ass einfach sou. Ja, ja, ja.
Zemools deen, ah, wéi heescht en, deen bësse méi bloelzege Cover. Guardians, Guardians mengen ech.
Ja, ja, ah, deen ass sou gäil. Ech perséinlech hunn hunn elo deen, dee leschten, also Forgotten Path mengen ech heescht deen. Ja. Deen, dee, ah, ech fannen se all gutt. Ech ka mech wierklech net entscheeden, dofir hunn ech se einfach op Such op d'Lëscht gewählt, Punkt. Also et ass alles wat passt an et gëtt och net ze vill ewech. Also d'Musek ass jo elo net, Jo wat maan si? Si maan esou Folk Folk Metal ma also Scottish Folk Metal mat mat Death Metal an esou dran. Genau an an dat do kenns de lo net onbedéngt eraus fläit fläit en puer symbolistesch gesinn al keltesch wéi se déi déi verschnörkelungen do datt dat fläit iergendwou dran gewerkelt ass méi méi net datt zimmlech dezent.

Dat ass wéi gesot, ech menge wann ech eso un esou änlech Coveren denken, wou dann natierlech och deementspriechend d'Musek hannendrun ass, da fält mer och direkt an ech hunn en och hei hänken den Album vun Amon Ra, Mass 6 an, wou den, dat ass schwaarz an op engem schwaarze Podest läit en. Ech wees, ech mengen en ass dout, en doudege Schwan. An dat, das, an et steet guer näischt drop, an dat ass, dat ass wierklech expressiv an. Jo, et seet, dee Moment seet net vill aus, awer et seet grad dee Moment ëmsou méi aus, gell? Iergendwéi schonn. An dat ass erëm deen, deen, deen, dee berühmtene Schmerz, wou bei hinnen esou gären zum Virschäin kënnt, fannen ech ass och mat deem Cover ganz gutt gerode. Jo ech mengen dat héiers de och ganz gutt wanns de si si lauschters. Jo.
Ech si net net de gréisste Fan awer mir gefält de Gesang immens gutt vun hinnen iergendwéi. Jo dat ass katastrophal schmerzvoll fir et fir et kleng ze halen, punkto Beschreiwung. Mee elo wa mer vun nach esou Black Metal Saache schwätzen, do hat ech och nach eppes fonnt. Ech hunn d'Band net kannt an Ech, ech muss soen, an, an deene Lëschte wou s de dann heiansdo gesäis, esou, oh, best metal album covers an hei an do, deelweis kucken ech dat net wierklech, well dat ass ëmmer personaliséiert awer un déi Persoun wou dat schreift an dat, ech mengen du kanns keng esou Lëschte maachen an de Leit imposéieren datt et esou ass, mee do ass mer een Album wierklech opgefall wou ech muss soen esou, okay dat, wann dat wierklech vun engem Artist ass deen dat fir den Album gemeet huet, dann Chapeau an dat kënnt scho bal sou un en äh, weess de den déi déi éischt Bathory Alben mat dem Wikinger Ah, Funeral déi sinn och hannendrun. gäil. Déi sinn Dat ass mega och gäil. schéin gell, an dat ass déi Band déi heescht Lurker of Kellis Ok.
an den Album heescht Tellurian Slaked Furnace. Kléngt elo ganz ganz no ganz vill bizarem, ech mengen dat ass esou Black and Doom.

Ja. ja, an du hast lo grad äh, Bathory erwähnt gehabt, so fand ich auch voilà. zumindest den, den Cover von Blood Fire Death. äh, Bild, was mir sogar ein Kehr selber gesehen hatten. Absolut. Ich kann mich erinnern ja. zu äh, Manchester Musée. Äh, ich weiß nicht, wen gemult hat, ganz ehrlich gesagt. Ich, kommen, ich, weiß, ich kann das nicht so. Ach, so wenn an einem Musée hängt, dann ist es schon mir alt. das ist definitiv mir alt und auch äh, mir bekannt. Aber das, äh, das ist ziemlich geil.

En apokalyptescht Feeling, den Himmel huet esou eng rosa orangelzeg Faarf, du weess net genau wat geschitt ass, ass Weltënnergang gewiescht oder esou oder ass dat eng Aart Sekt déi sech gebilt huet nom Weltënnergang an esou. Dat huet och iergendwéi eppes total creepyes un sech.
Ja, gesäit, ja. An den Tippchen no so, so Narben um Arm, den du, die du gesäis, so Blosen, die wahrscheinlich von, keine Ahnung, einem Nuklearkrich oder so, könnte stammen. Lepra vielleicht, wer weiß. Mm, auch mm. schön.
für, für noch ein Kehr op den, äh, Bild, was eigentlich The Funeral of a Viking heischt, zu ja. kommen, was effektiv zu Manchester hängt, das ist vom, äh, vom äh, Bernard Dixey.

Dat do, dat do ass, ass wonnerschéin. Ok. An dat ass vun der Off. Dat ass lo och net onbedéngt deen absolut met-, metalleschste vun Alben, mee en ass net, en ass keen Onbekannten. Dat ass vum Arjen Lucassen, deen och bei Arion Esou eng mega Colab aus enger Metal Opera scho bal ähnlech Saache mëscht. An ähm, deen huet dann och dee Projet, dee Star One heescht, an do kënnt elo deemnächst, ech menge wann der dat hei héiert, ass et warscheinlech schonn dobaussen, äh, den Album Revel in Time eraus. An what the fuck, do passéiert esou vill an deem Bild, gell? Ech hun et mer suguer als Hannergrondbild um Laptop gemeet fir fir et ze kucken well einfach esou verdammt vill drop ass gell. Okay. An dat fannen ech wierklech se erënnert mech e bëssen un Dalí un den Salvador Dalí e bëssen un de Gaudi huet et Influenzen dran wéi et ausgesäit an esou dat Ah, ass schön fonnt, Schmock ja. Schmock Schmock Schmock ass dat. Ja dat ass effektiv ja e bëssen Dalí dran mat den Aueren an esou an. Jo et huet och sou bëssen eppes Tim Burton meeseges e bëssen awer. E bëssen jo dat kann een och soen jo. Dorop sinn ech och gespaant. War schon si ech lauschter si schon eng Zäitchen Arien jo. Dat soll lo éischter eppes fir vläit net jiddereen. Mee wéi ech gesinn hunn datt dat och deemnächst de Fall ass hunn ech mer geduet, oh maja dann da gëtt et jo Zäit rëm eng Kéier do eran ze lauschteren. Maja tiptop. Ech denken mir kënnen net iwwer Albumcovere schwätzen ouni och Cannibal Corpse ze erwähnen. Ween ass dat? Mir kéinten elo natierlech iwwer vill Brutal Death Metal oder Slam Death Metal Bands schwätzen, well déi hunn alleguer zimmlech hardcore Coveren, an heiansdo ass Cannibal Corpse nach bal Kannergebuertsdag dogéint, gell? Jo, mee si hunn ugefaangen domat. Si hunn ugefaangen domat, a zimmlech, also. Den Albumcover kucks de a dat ass puren Splatter, pure Gore, puren Horror, definitiv. An jo, ech mengen eppes wéi Butchered at Birth, gell, ech mengen dat ass ee vu mengen Lieblingscovere vun hinne, gell, wou s déi zwee Gestalten do gesäis, déi en Fötus a senger Fra erausschneiden, gell, an iwwerall Ronderëm si hänken och Fötussen vum Plaffer erof, gell? Dat ass, jo, ech wëll elo net soen, dat ass schéin, awer et huet eppes. Jo, jo, mir verstan. Dem Pit säin, dem Pit säin nächste Beruff gëtt Metzler, héchstwahrscheinlech. Jo, si sinn zimmlech visuell staark och. Ech mengen, et war och eng vun deenen éischte Bands, wou se hu missten carrément de Cover änneren, soss wär et net released ginn, ne?

Oder The Wedge Spawn, och ee vun den krassesten. Ja, ja, ja. Sinn se Dat bësselchen stimmt. méi douce ginn, awer ech fannen, se sinn fir hir Albumcovere sinn se legendär, mussen erwähnt ginn. Dat stëmmt, dat ass wuel wouer. Dat ass och eng Aart Konscht, och wann et deegelass ass, mee Ja, et ass, Ja, ech et mengen- ass awer Konscht. ech hunn och den Numm vum Zeechner vergiess, mengen et ass Vincent iergendeppes. Monsieur Brutal vläicht.
Ech hat eng eng Doku iwwert hie gesi gehat, respektiv war eng Doku iwwer Cannibal Corpse an hie war och dran an si hunn him eben genau erzielt wat se wëllen hunn an hien huet eben och genau dat ofgeliwwert ne.
Dat fannen ech och witzeg, dass wa hues de sou e Meeting mat dengem Artist wou dat soll zeechnen an da sëtzt sëtzt du dann do als Artist a vis-à-vis vun dir sëtze fënnef erwuesse Männer mat laangen Hoer verschmuddelt an deen ee seet, sou ech hätt gär dass de mer mools wéi eng Fra opgeschnidde gëtt a wou s du de Fötus eraushuels a wou op de Säiten nach esou Wierm erauskommen. Ech géing gär d'Reaktioun gesinn, dass se keen anen wat en dobäi geduet huet. Ech muss awer soen, si haten den Tippchen och scho virdrun erkannt an hie war och scho bekannt fir e bësse méi morbid Saachen. Ok, dann ass dat an der Rei. Voilà, voilà, also dass hie war net onbekannt dofir, et ass net sou, dass se elo e random Dude gesicht hunn dofir. Mee ech sinn iwwerzeegt, dass esou Sitte wahrscheinlech scho virkomm sinn.

ganz oft de Fall gewiescht, dass Leit einfach eng Foto benotzen. Ech wëll net soen, dass dat manner manner gutt ass, mee ech perséinlech hunn ëmmer léiwer, wann eng gewëssen artistesch Oder dohanner sëtzt. Lo en aneren. Ja, wo.
Ja. Awer och e Bild kann artistesch sinn. Eng Foto kann och artistesch sinn. Ah, jo, jo, jo. Ech wëll net de Contraire soen, mee ech fannen et ëmmer e bësse méi interessant, wann een dann sech do Gedanke gemeet huet an spezifesch fir dat eppes gemoolt huet. Gin ech der Recht.
Ja, oder eng Skulptur, ja. eng Foto vun enger Skulptur ass et och alles scho ginn. Ähm, wat wat hunn ech vergiess? Ech muss mal alles opschreiwen, ech hunn dat schon méi wéi eng Kéier gesot. ähm, nee, mir fällt et net méi an. Et hat eppes domat ze dinn, mee et ass komm an et ass gaangen. Ja. Kënnt vir, dat hunn mir Kënnt alle vir. guer, ne? Dass mir aler mer ginn, kënnt et mir och oft méi oft Oh vir. so, du frech Sau.
Ass awer wouer.
T'ass wouer, jo, t'ass leider wouer. Ah dach, ech weess et erëm, ech weess et erëm, schnell, schnell, schnell, du ass fort.
En anere Cover, wou ech ganz gutt fannen an wou och extrem gutt bei den Album passt, dat ass dee vun White Ward an Love Exchange Failure. Dat ass just eng Foto an awer et verbënnt esou vill mat eleng och mat dem Saxophon an esou. Dat gëtt dem ganzen eben dee Grousstad-Flair am Däischteren, oh dat ass herrlech. Jo, ginn ech der Recht. Ech hunn den Album och immens, also de Cover immens gär an jo, well en esou den Album esou dat dat Film noir jazzegt Element dran huet, gell, passt dat immens gutt. Jo,
ech nennen der och elo nach mäi leschten, deen allerbeschten. Schonn?
Si mer schonn souwäit? Ech denke schonn.
Ech kéint der nach dausend nennen. Jo, bestëmmt, bestëmmt. Kuck, kuck eisen Artwork. Mir hunn zwar keng CD, keng Vinyl, mä mir kéinten dat hei neemoos verëffentlechen, wat mer hei soen, also a Geld domat maachen, mä. Leider, leider. Leider net, mä. Souguer eise Cover ass fir eis Bedierfnisser, fir wat mer dermat maachen, war et iergendwéi op eng ganz natierlech Aart a Weis entstanen. An ech sinn iwwerzeegt, dass och ganz vill Bands dobaussen deeselwecht Gedanken hunn, Wann s de vill forcéiers, ass vläit schlecht. Heiansdo ass et banal, heiansdo ass et voll iwwerlueden, mee dat hänkt ëmmer dovun of, wat s de wëlls. Mee du weess, wéini dass et gutt ass.
Ginn ech der Recht, jo.

Wann ech lo nach e leschte misst soen, géif ech Opeth huelen.
Ok, Black Water Park oder? Jo, entweder Black Water Park, awer ech hunn och den de Cover vun Still Life immens gär. Huh.
Mat der, mat der Nonn, déi iergendwéi. Melinda. Du gesäis hiert Gesiicht, d'Melinda, genau. Déi iergendwéi gesäit d'Gesiicht net ganz gutt an huet den, den, den Rouden Hannergrond an iwwerhaapt déi rout Faarf am ganze Cover, déi sech duerchzitt an och sou eppes Bedrohleches, wat ronderëm geet, sou eng Donkelheet an d'Kräiz am Hannergrond. Ech fannen, et huet eng immens gäil Atmosphär. Awer jo, Blackwater Park huet och eppes Creepyes, well et ass sou, jo, déi Beem an d'Waasser am Virgrond an da gesäis de och iergendwéi sou Silhouettë vun Gestalten, déi am, tëscht de Bëscher do sinn. Am Park sitzen. Am sougenannte Park, am Blackwater Park, jo. Cleveres Biest. Ja. ähm, wat hunn ech? Ech hunn ganz einfach an dat ass eleng eleng duerch de Fett, well ech absoluten mega Fan sinn. Ass en äh, Album Veil of Imagination vun Wild Run, wou Ah, a mengen okay. Aen den, den de perfektesten Metal Cover huet fir dat wat eng Band mécht. Jo do ass alles zimmlech verréckt. An ass ass ass et eng Silhouette, ass et e Kapp, ass et ass et äh ass et e Pilz, et erënnert mech och deelweis esouguer un The Last of Us, esou e Kapp vun engem Infizéierten. Jo. Oder wann s dech kanns un de Film Annihilation erënneren, mam Natalie Porter. Jo, jo.
Do déi Figur do, ech, ech hunn esou Gedanke bei deem Déngens do. Mee vu que dass et jo Veil of Imagination heescht, ass dat wierklech dem Denker fräi iwwerlooss. A well si och ganz poetesch ënnerwee sinn a sech och ganz vill un, um Poet, wéi heescht en elo scho méi, Eliot Parker, ass et dat? Ech weess net méi genau, orientéiert hunn an och vill Passagen do iwwerholl hunn, fannen ech mécht dat dat Gesamtwierk, wat se do maachen, nach méi, nach méi flott, well et et gëtt ëmmer Raum no uewen an no ënnen an op alle Säiten, fir dass de selwer der kanns en ënnerlecht Bild maachen, a wéi s de déi Musek ophëls a wéi s de domat ëmgees iergendwéi. Dat ass esou e Bild, déi déi och e bëssen ustrengend sinn, wann s de se laang kucks, well du du erkenns eppes dran, verléiers an du dech weess dran. net wat.
Du kanns et net definéieren. Nee.
Ech Et fannen se- grad dat ass mega cool.
Ja, ja, et si- et si Saachen, déi s de rëmerkanns, mee du kanns et als Gesamtbild net definéieren, wat et soll duerstellen. An dat dat huet eppes. Al- Eleng well et och et ass direkt am Vordergrond, ass jo net, datt s de kanns soen, oh, da ass eppes hannendrun, datt Nee, nee, et ass dat- direkt am Face.
Jo, dass dass do an dass du konzentréiers sech op dat op dat verréckten Deem da fan ech cool. Gutt
Dat heescht mir si loch am duerch oder wéi? Na marsch nee si man net duerch. Ech wees et net
hm. Hues de nach oder hues keng méi? War ech hun schon gedet ech schreiwen net all ze vill op, well äh, sos si man nach muer hei, well iwwer Covere kënne mer mindestens genau sou laang schwätzen. Mee mee Alt erëm, dat ass jo och eppes, wat ee kann eng Kéier widderhuelen, vläit fir iech. Du cleverer Jong. Interesting.
Ok, mä dann, da géif ech soen, maache mer dat eng aner Kéier weider, well ech mengen, do hu mer allen zwee nach genuch ze zielen a genuch ze fannen. Jo, absolut. An och erëm nei Entdeckungen, déi mer maachen all Joer. Kënnt jo och ëmmer nei eraus.
An
mer maachen, wéi gesot, entweder kuerz virdrun Oder dono wäerte mer op Social Media dann déi Polls starte mat de verschidde Covere wou mer hei elo genannt hunn, a vläit nach aneren, fir einfach och ze kucke sou wat d'Leit dobausse flott fannen a wat net.
Ok, maache mer dat. Mir maachen dat.
Mir si gutt. Mir probéieren. Nee, nee, mir si gutt. Optimistesch sinn. Ok, mir si gutt. Optimistesch sinn, mol eng Kéier. Majo, dann ging ech soen, da war et dat fir dës Kéier erëm. Majo, dann schéinen Owend, schéinen Nomëtten, schéinen Dag un iech dobaussen. Merci fir nolauschteren. Merci un dech Gil. Oh, dat ass gär geschitt Häerzi. An dann héiere mer eis geschwirre mei zeréck bei enger neier Folg vun Kaméidi. Bis deemnächst, Messieurs, Dammen an Hären.